Aa, wek on, wek on, wek on. Olanya Gilbert omi cene alip miya acel ki pyera aryo Aa. ni ci tuk ki kaviyo. Anenu.
Pien ni en bene otemo jot me kwaro. Caden atye dano ma wot kwedgi weng. Ama, lawec nai lwonde obino mono oromo kome ki lakiti maber. Wacako dongo blo wakete i nget bac bun pa nyeri bedo wai kic nyo pipino.
Ye an ajoli in i Lakwed TV ki nino matini kono an Ladidi Ben dak to atye kedwu ni rit kun tini pe dak tye gin mo mapat ki boko lok. Wabiboko lok ki dano acel ma kilwongo nyinge ni Ozele. Ozele kono ngene pi tyen lok ango? Apwoyo tutwal. Yes. Par Lubanga pa Fuli. Hmm. En wacako ciro joni ki lagot blok mogo madongo dongo mo kenyo. En te romo wamuko be duk fengo ke moni ki agacano. Era inge eni twan adot madit mada. Angeo. Hmm.
Eno, kimako an. Agwenyeo, an naka lawec na ilwongo obino meno oromo kome ki lakiri maber. Wacako dongo blo wa kede i nget bac bun pa nyeri bedo wa i kic nyo pi pino me juke ijuko man mito okayi kany nyo nongo gudi kanyo wanga ineno ka ineno cwaka meno eno weko injeri me cam yele manok ento aketo ki cam Ero, ero, mere po pi gengo, pien eni pud me, me cako ne. ayo wate namo kede. so kanong camo atene kum bac wa nyeri ki blo awa dong mi nyeri ki reni nyeri weyo gini cien okato dongo wang maraya bac now vune eh glass tye adonyo wa iye nongo ngolo cup wa iye ti vune mukene eh Atye ka neno.
Agoyo cim gulanya Gilbert ma nongo gimaka gitero wa Biyale kun ma dano ngat aye kunu nyo ni gucero kede wa Biyale. Onyo kece in pe iniang lok pu lanya maber gwoko nyo lanya wa eni kita wun dong pe gitika gwoko wu ni ee gwoko nyo ciling alip miya acel ki pyer aryo moni eni in dong dano ma in iwoto kede ni okony wu ki donyo iye. Kulu nyo wa ni lok ada an dong ape latin atidi ingeyo Acholi kany. Aniang gin acel ni ka in pe iwaco lok ada i wi latela moni, nongo itye ka pilo wi latela eni apila. Nyano moni, waketo ni an amiyi 120 cene mo madit ba? Ci an angeyo ni in itye latela, in dong teke pa codi dano woro aryo ngo gini. Ci o kenyo, awaco iri ni gede dong ka dong joni dek kadi gimito, ka dong gimiyo alip apar, wabidonyo gupu gupu. Eni nyuto jemo ko. En odya lok i tyen wenge, donyo guvu guvu ni nongo jo me kuca tyen omyero kong gicor ki ocen me nene weng. E wan ocako ki kenyo dong. Jo guwoto kera weng atari ki maka pul okato goya. Cadena tye. En ma dong joni maka joni ogoye bac gutero pako gulemo gutero wa pi yadi. Eh, eh, pe atuko ba.

Aloko an abicito i palamen. Ka atye i palamen, abingako acung gin, abiyale kenyo. Eng gibiwoto Kin otyeno-ni gibiwoto Abedo kor Gilbert kwe. Arwony dok agoyo cim bot Gilbert. Cal ki tim maber, pud atye i palamen. Meno gin a Gilbert owaco. En pe dok atye i bale nyen amito gin mo bote. Lok ada, mi en oketo an i peko. Neno wee. En leko i loki. Lubo kor lutela en dong gin anongo lutino naka loyo. Dok ego ringo kor latela moni ni okelo peko weko dong te nino adire o. O gin nino me adeke larema mo obingo bota nyinge Bison. En obingo omako video mo mere ocako bayo ne. Ento ocele in larema wek akonyi fundraising iri chene. Nyeni omiya alip miya abiro me maraya baci. O kenyo ni emako video ma bako doga ba wai amito kony pien atemo dong lego Gilbert kwer en aye okete i peko myero en obin owara oweya o nino ma adek eger ger mo bayal o kenyo dong an alego kony video na dong ocako trending ma gibaye yam the next day Bison tuc ki cim bota ni ma Paidus myero lok keda

An akwayo aloko keken, alokke ma awinyo ene gongo i koma. Ci an dwona ma acwalo gire yawone, pe acwalo ni me lego Mapenduzi keken, eni acwalo bot dano weng i Acuria. Mapenduzi Ngeyo ni, ata tuka loyo be. eh, eh, oo, an ka kayo acel oromo ki kayo wang apar. So, niya, an ka toyo buca tye. Cik omiyo oti kede kong a timo ni wiya rac. Mo lok mo ari bano. Ema penduzi cako loko loko kampen ma cona weng. An atimo kampen kong penduzi. Ento Tony Gitara okonya process loka pension pa omana odonyo. Ento Tony aye ngo pe ogamo an officially. Pien an alega ento wek atime kampen before lo cero bot ma penduzi ento pe omiya card. Ento mada alyeta i Tony dong ogama. Ca ca atimo pien Tony otimo jami ma wura kwona. Okonya processing ngeto jami weng me nono ba olego wa cen obara so loke madwong ngeto loko madwong ba dang miya lok madwong dako rwone ceng angwen aol lake i gone cim aol ngeto loko i wiya um, Tony Gitara um, okonyo processing jami weng o ogonyo in o, o, warga me gonyo in Mm. Okonyo an loko gratuity ki pension pa amana. Mm. Letter of oh, administration. Okay, mon mon jem macon. Eh, yeah. Eh, okay. Na ber ngene ma luki ki lok kom mak en magi magi. Mm. Gini la tela mo mukonyo peke. Gini lubedo lony aryo. Mm. Acel ai biyale. Mm. Acel la remo tema wang. Mm. Ai go chwaro chene. Kaka milion adi? Acel. Ka karo wako. MRI compensating ki dong balo kare pa nyeri ki ongogi ni ene gu paka la tela mo mu ye responding kere ape. Ni wai mego bedo aol can ogo ni cim. Owe ogo ni cim bot Bison. An weng Bison ne okela cim. Cho wai ngo. Mego gero loko. Mego waje gera ni latina in in giri timo campaign ira. Ateri calo latin agire gang mm. ci gire o ka mo ikwero na bed mamani mm. ingeyo ikwo eni wa iwi lobo ni ba ma pud pa tiro lok amego mukene mm. mire advancing kwoni upgrading your life en ka ne bedi ka moni no cene pe ye mire cet ka moni mango at least no mire at least

En dong ebibako doge bilego jone alega i cim. Okay. Wek ango? Luwot an. Ci kera akuro kwe. Latere mo respond i ngeta pe. Okay. Uh, wabikwanyo break manok ci wadugo kono uh, ozele miyo bene kar ko ozele me mede ki tuko. Ko latela mo keken ma okonyi obedo peko. Tela mo ma iye konyo pe. Lonyo aryo. Acel acel tye director me Doral guest house. Meno tye biyale niye Mr. OP tye ki adwero pud dong ber loyo loyo biyale. Ka wun dano mo tye biyale meno. Acel obedo larem general kema wa nyen gukoka. Gubino wa kuca, gubino gire, ngat acel okwanyo 500, ngat acel okwanyo 500. Okay. Wee obedo 1 million. Mm. Okay. Yeah. All right. So, um, yo nge kenyo ma dong in de ikato woko, uh, macalo gwok dong in ma gwoko nyo bulu, pien angeni kubidi gwok ka ce ineno ada, pien eni An pe atye amokone, an bene abedo dano ma pol kare awinyo lok bene. Ryoryo ducu, ci angeyo ladit-ti nino mo wan bene wabimako wa kede ci olo wanywako lok ma lukke ki lok kom koko madit, ni man eni koko madit la, eni koko madit. Ci dong lok ma tye ene ni an ketti ka ce onongo gwoko ada ni ladit-ti otiyo ki in ci dong orwako in-nu i peko. Lok ango nyo tam ango ma in iromo kati kwede ma imiyo bot bulu? Pien angeyo ni bulu pol kare kitiyo kwedgi i kampen maraco tutwal. Itamo ni iromo miyo tam ango bot bulu? Pien mogo ka teke dong oo laherehere dong nongo nongo ca mukene ngatto en nongo mogo cwale ni nongo dong kome bedo pe kacalo kit ma in itito-ni. Kadi kani i story-ni ada ci Imiyo tam ango ki bulu?
Ber tutwal. Uh, an ma Mr. Ben, an tam ma amito ni ami ki bulu weng. Eni ni tye lapeny maber mada. Ayo tyen loko ni wi lobo ni un bulu pa wek lutelo bed atic kedwu me cobo mitigi. nyo lutela bedo ka tic gedo calo kondom. Wan wangeyo pol lutela madwong wacung i komgi. Iwito ni yak calo kondom ma wabedo wunu ki gin atima ma megwa. Let us create our own opportunities onyo wayenyo gin atima. Kani wajenge i kom lulonyo ni gin i kom lutela eni ba ci los. Wun wunyo Bosmic be gire owaco ci gire lok ka moko te ada bene. Ci ada, tuku tye ka bino en calo labolle ma peya dong tek loyo. Ah, ka tuku obedo kany nino apar ma West Nile tye ka watye ka jolo West Nile, wajologi rom ma lamal. Pe wawek latela mo keken oti kedwa kono ni gicit ka jemo. Pien latela eni at the end of the day en cito neno i TV moni, wanyo ni, Ah, an otwon co, an anyok.

Me nyamo maber, pe wubed surprise ni ka ngati pe owinyo lokka, diki ma ebibedo ka cwalo dwone bene yamo ni kikonya. An akonyi koko pien an bene pe kikonya. Olo iromo lego lalonyo mo obin okonyi giri pien nongo in pe iwinyo lok. So wabed wunu creative dok wajolu jo ni jol romme romme woro kikome. Binu watuku kedgi kacel. Gin utimo aruwa ni wawek obedi pien meno latel acel en okelo jami eni weng. Man i caa ni dong an ocele dong adugo alana alana dong ci gire an atamo ni apwoyo gire wun bulu ma wuwinyo lokka iya
Iloko maber. Yes, ber tutwal ah, in me lubo wa i Lakwed TV. Ah, wan watye namo ma namo li eni ni ah, ka dong in itye ka namo ki latuko dong myero nongo in bene ibed ki woro i kom jami ma en timo nyo kwayi ga ma nongo en ngeyo ni pire, ci omiyo ka ineno cam tye i nyima kakany ma omera Ozele tye koni ka dong wan waloro lok ma megwa en dong binyono eni dong mo dong pien kite aye waci walk over nongo tye ka nyonone i rwom ma lamal tutwal dong ka ce gwok inen koko Ma omera ka eni obedo tye kwede eni i kom latela ma megwa ma wan wangeyo calo Gilbert Olanya, gwok tye ada. An amiti an macalo an ladit-ti bene ka ami tam bene bot wun ma wubolo kwir. Lucuwa, wun lubol kwir, wuwiny lok-ka maber ki nino matin-ni. Ca mukene wan wakoko i kom lutel ni lutela bayowa ata. Ento wan bene macalo wan obol kwi, watye ki peko ma megwa ma wakelo i komwa kekenwa. Pol kare lakor lokke a Acua o, ka ojweo oywe itino o, latela obineno ni en dong imiyo muromo boti, ca nongo en cito ka dwoko adwoka wange ma en imiyo boti. Wan bene ki mingwa ki dingo wic, wic muding, pol kare wa. Tinge wacito mere wabolo cente pi lok, wabolo kwir pi lok me cente, ento pe waneno ni dano le eni romo bedo latela matir ma nongo telowa i kare ma gwok bibino anyim calo gwok onyo i tam abic ma tye ka bino. Pol kare wacito i cente ma ka ce inen ngatu mono obino iwinyo a eni wek twak acam ma mega abolo ire. Mono en aye gin ma tye ka nekowa, ci omiyo wacito wabalo lutela, wacito warwako lutela i jami ma omyero gin pe gubed ka timone. Ci kit lutela-ni eni bene obedo dano adana, dong gubitiyo kwedwa i rwom mo keken. Ci ka inen koko-ni bene tye ada, en bene romo tic kwede i rwom kit mutiyo kwede ki ocele-ni. Man enoni koko ma pe wacwalo bot lutela keken. Wan calo obol kwir bene wacero wunu bene ki but koko lee eni. An ladit Diben ki nino matin-ni i I Lakwed TV waoo i agikkine kun amitti an amito apwo in dok odoco pud wan wabi make madit ini waboko lok pud aboka ba nino tuku tye. Ma nongo baker orye kany in ibineno ci nongo po bibedo yot tutwal. On opwoyo tutwal ah, kiber i subscribing i channel ma megwa me Lakwed TV kun nongo ah, pe wi owil bene cwalo comment ma megi ah, ki dong iromo bene bedo lamemba me Lakwed TV. Paka waka ah, i nino ma lacen ah, jojok ka malo apwoyo matek.